Zopuii channel thlir tu te chibai vek u le hei tun tuma kan video upload tura hi sound system ah hian in ka duh thu sam lo khawp mai a ka pu lal zual a kan sar nat na ina a tlak buak a chuap kan sar nat na nei ania chu chu khemaw la in a sam te a tlat kawl na sa a chu chu a thian te pu khaw tin thanga leh pu hmangaih te ten an rawn kawm hlim a chu chu ka han record a a kan hlimpui phian mai a tum thum lai mai an rawn leng a a chi hran hran mai ngeihnawm tak tak mai hi a tel a chu chu a han upload loh atan chuan ka ui ang reng si a han upload dawn chuan a zah mawh ang reng si a ka in thla hrung viau tho na chungin in lo hlimpui ve ka ring a ka rawn telh ata a ni.

thana ni tha tha ta in an ingaih zui zui in nupui te pawh a ding ding hian an bei chiah chiah a an thawi an serh atanga thil ang chauh a hrisel tak tak ania tih an nu lah chuan u than tak tak maw tih a ni e kehni kan lo sim der a si.

A huam ho tlang dung ho hian in titi nui zat thlak tak tak hian nei a, an rilru khi puitling hian ka hre ngawt mai. Sawisat hian nei lo reng. Mahni in kom lah hian maw? Aw. Engmah sawisat a ni. Banga senga banga zanget nun a en a lian deuh mai. A hmai te chu han en pret mai. Pawn a lawi ek ang mai phel a duai mai. Chu lian khawp a hmai lai nen. Zau a in hi lian chiah. Chhu te hi lian awm mang e tia. A. Lian mah se maw. Zih san na dang awm lo ngai a tho thur e ka zih ka zih.

a han la a han buk tawn che ka zawh lam kha ti kal ngai in lo ri tek hriat lam in se ti kal ngai in an hneh an ti e chu chu rei tawh ang ah tawh a rei tawh e hmanung lai thin ball lo chhuah hma kha nih hmel ang aw. A khau lai te kha sawn an lo hmang tak tak a ni. Lam pui chuan sai ser an tia ser tawk hi maw tia nge lam hmang a ni an lo chhu dup a maw tia an chhu dup deuh hlek a ni pawn a chawn pawh ram ram mu te sel lam tlang au kha zam thim ah an lo au si a pu hrak khawi a ni awm a piang lo a pa kha.
Khai khai khai lo ngai thar a u. Naktuk zingah sikul in chung chi tur, nang tel he ti tiat ken tur, ni tel he ti tiat ken tur a ti. A ngai thatu reng reng khan a tiat khan kha thei tawh si lo. Zingah a han kal khawm chu an in mawh chhiat a, an lalpa in kan lalpan min au tir lawm.

A pangsa lo na hian tam a lo. Aw tiau te pawh han awm zut mai. Tisa tha luah si maw? Pasal te hmangaih ve miah lo. An ni mai ka ti maw? Tiang hi a lo awm theih dawn tlat mai.
An thau bazar kher mar lam kher tawp a kan zut hatin zut chhuk thar mi an kini kha tlam ta lo na bazar a thleng an kawt peng thuam ah khaw hian an au khal a rawn tlan leh

A pa nu maw? Ka ka pa pahrin a. In ngawi dawh kha tha vak lo an ti ang kha. A upa nan duh lo alam aw. Upa chu an duh miah. In ngawi dawh ang chi kha chu sawi kha chu ni deuhin ka hria. An lo duh lo alam. Aw a hnam dang rengin an duh lo a. Kan kawtah khain kha in ngawi dawh kha awm ang maw hmain. A zawm a pen che puh duh lo bawk nen. Hei a, upa duh loh an lo tiah minu rive te a sakin a seh a, chuti kha ti an ti a. Kan awma pawn Unau nupui a ui ve a, awk satlang a hnawm pui a, savawm a awh a, saki a awk nawrh mai a tih a ti
a. Laladaman maw?

a fapa te kha han tho a a pa beng bulah khan nuam a ti chu beng tu lul
a fapa chu mi ang vak lo mi ang e
ang ma le no pang te khan Ôi, kỳ hợp thực

Kan hriat tak lo ava, ka inkawm mai ve se pawh i lam a awm a, tui dil a chawi kawi lam nge mai a, kan nu hi hual ngawng a nei tirhre se eng hnam tirhre lo a, an nu hak cher a pu hle deuh, uma in nu hi eng hnam nge a ti a, tuahzau, bu chung tuahzau a ti a, a khaih a.

Ama ka rawh leng miak ka tia. An nu khan hne so deuh mai khan. A rang pha pha pha. Leng lo leng lo. Zin in leh don. Tia. An pa lah khan. Du la ka in an. Ka pakhat chiak a nei.

a nau ten nupa luh karna a awm ni zan teuh ni kap ṭhem ṭhum a ni kam ṭhem ṭhum ka tih kha tui chu reh ta duak mai a a nu a nu kha dai aṭang in a thil a rawn bih chho a a nu kha hmu ta sia ni zan chu ka nu pawn kan in khan lira ngheng a maw tia lira ngheng ami chu ngawt reng a ni kan kan ei

deuh hi a awm a, nupui rawn chhiat ve deuh tho a pui hruai kha a nupui a rawn hruai lut ve, pui hruai ti mai la pui lo hruai a chhawm leh kha lo, a pui lo hruai ka ti mai a kha tui naupang a lah kha an khum hnuai ah khan chawrawt chirawt lung chirawt lung hi hruiin ka hi a ka va khai a a za kum zah ah khan. Tichuan a vuak a dik tur khat khawi val tui chin kha ka khai bawk a, chuan a nâk chu ka khatkhawi a nih maw chhirawk lam chu tih a tia zawng a zawng kha kum ruak reng kha ka hmu ta lo nen kei lek khai tih kha a hre si lo khuang i sulh kha ka la hrui nen khup hi chuan chak lo ang ni nupa chu kan duh leh kan awm ang a kan duh leh kan hniang tur a nia

nupui nei ngena a chhung ute hneh a nu leh pa hnena pa nupui nei min nei sak lallu a ti a a nu leh pa khan nupui nei tlak an ngai lo a lo lam deuh khan an chhang a a biakin ah i u i u nupui te hi i lo rawn ro chun dawn nia a inti a.

A nih pawh ka ruai tam em em lo, nupui nei tlak vak a han ngai lo a, Pu Thang hmun lo a la fel a, ama nupui ngen chik ngen tak a ni a, a lu hnem ah, Nupui, ka nei lo, min neihsak ru tih an ho khan Pathaih a, nupui neih te chu ka hun hmel em mawlh e, a tih te pawh i la ti thei ve dawn a ni le a ti mai mek a zangthlum ni e ka rawng hi chu.

Khilai chu chu rau chhak lam khilai hun ngawi tan a dum a an khual phei ka chu an khual ti zawk an ti ta kha mawni le an tawp lam upah kha an mut chhuak ka ni awm a tawp lam atangin engtin an tuan upah chu an hnawh chhuah tak mai le tih a a inkhawm lai a pawn vel te tilo pawng a nu nau te te rual o te kan tia kan hak suak ka mai pu tham hu ka kha le soi lam huan go pa ho sa chang

Nula pakhat khan a lo it lutuk a, a zah mawh chu tui tak dup dup mai a, a khawge kha laia hmun phiah kha rawn la teh uat chiah a hmun phiah kha an kap zu tak chuan a thuam pawt mai a, chu hmun phiah chu in hnuaia theh thla vak puiin a lo fep a, rui riai mai a chuan a. An pa fa chu maw? A ti tak tak. Ser an nei lo lo. Maw ser lo a. A fapa thang thang bu a. Ina, ina a Zumera an zing a. Thang thang bu, nizan chu i nuisung han dek a, a muhil tan mai a ti a.

Thil tak tak ni si ni zat thlak deuh hi ni hlawm a maw? Thil tak tak ni khah a ni tlat mai a. Heng hi a hlu ka tia vein a dai hriat ta i ti mai ang maw?
Ka zang chu eng ang em em a sei ngam a nih le? Engtisarih an ti? a khai a.

Nona an awm lai khanin tuna kan puihin a nuam hlam lo a, kan thian pathang chuang ah nupa an chho, Nona te nupa an chho sak che, an nu te nen an kan titi kan titi a, khuttung kan sawi reng che a, thang che chuan mahni nupui lo hi chu ka paw tawh zawn lo reng reng a ti a. Pai nupui dam loh boruak ah an nu khan a sawi chhuak mawle. Tih hi an panh thang chuan, mahni nupui lo hi chu ka paw tawh dawn lo reng e, a ti. Engah maw? ka ti a. An chhun min do tuk ma, ka duh tawh lo ka ti a.
I hual ngo tlang dung tih fiamthu ho Samthanga thehtir che kan tum teh reng nen. An han nui ring dawn khawp a. Kei pawh ka nuih hi a rasa zel ang aw.